gũkũ nĩkuo tũrĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayo ka mũingĩ na ũmũthĩ kiugo gĩa ũtũtũ kũrĩ tũgũthoma thĩinĩ wa siraki ikũmi na ithatũ siraki ikũmi na ithatũ ga kamũhari ga ikũmi na ithano nginya kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na ithatũ Yes. siraki 13 verse 15 up to verse 23 hano tũrathoma mũthenya wa ũmũthĩ ngatũthikĩrĩrie wega kwe- kwenja we ũkoragwo ũkĩrora andũ maroneka mena iturwa matirakũigua itonga itirakũigua we gĩtongoria korwo ũkĩhe andũ arĩa angĩ gĩtĩo thikĩrĩria ndeto ĩ haha Siraki ikũmi na ithatũ kamũhari ga ikũmi na itano nyamũ o yothe nĩ yendaga nyamũ ĩngĩ ĩrĩa ihanaine nayo njokere nyamũ o yothe nĩ yendaga nyamũ ĩngĩ ĩrĩa ĩhanaine nayo na mũndũ onake nĩ endanaga na mũndũ ũrĩa ũngĩ nyamũ ciothe i muoyo cikaranagia kũringana na ũrĩa ihanaine eh, nao andũ maikaranagia na andũ na andũ tao atĩrĩrĩ nĩ ndũgũ ĩrĩkũ ĩgĩkorwo ho gatagatĩ ka ndũrũme na mũthige ũguo noguo kũhana gatagatĩ-inĩ ka mũndũ mwĩhia na mũndũ wĩna ũngai nĩ ndũgũ ĩrĩkũ ĩgĩkorwo ho gatagatĩ ka hiti na ngui Kana nĩ ndũgũ ĩrĩkũ ĩngĩkorwo ho gatagatĩ ka gĩtonga na mũthĩni? O ta ũrĩa nyamũ cia gĩthaka iria ciĩtagwo ndigiri cia gĩthaka arĩ irio cia mũrũthi, noguo athĩni arĩo irio cia itonga. O ta ũrĩa andũ etĩi maconoraga andũ arĩa enyihia, noguo itonga iconoraga athĩni. Gĩtonga kĩngĩtũgũga-rĩ, kĩnyitagĩrĩrwo nĩ arata akĩo no mũthĩni angĩgwa ona arata ake nĩ mamũthinĩkanagia gĩtonga kĩngĩhia arĩa arĩa meiguithanagia arĩa megũgĩteithĩrĩria nĩ aingĩ reke njokere gĩtonga kĩngĩhia arĩa megũgĩteithĩrĩria nĩ aingĩ na kĩngĩaria ciugo njũru ikagerio kwagĩrio. No mũthĩni angĩtenderũka, akamenererio nĩ andũ othe, na angĩaria mĩario ona ĩkorwo ĩ mĩega atĩa, gũtirĩ mũndũ ũngĩmĩthikĩrĩria. Rĩrĩa gĩtonga gĩkwaria, andũ othe makoragwo makirĩte ki, na ma, eh, na magagĩthikĩrĩria mĩario yakĩo mũno. No mũthĩni akĩaria, moranagia atĩrĩ, ũũrĩa nake nũ? na angĩhagũka ona nĩ mamũthinĩkanagia anyita yes yes ĩno nĩ ndeto ĩgiĩ eh, andũ gũikarania na andũ arĩa angĩ nĩguo nyamũ ci- cibangaga kana cikorwo igĩthura gũikarania na nyamũ iria ingĩ nĩguo cihanaine ĩĩ tũrĩ kĩũria haha reke tũcokere kahora kahora ĩ ĩĩ

Atirĩ, hau atirĩ ndũgũ ĩngĩkorwo ho. Itihanaine. Itihanaine. Itikĩrĩ cibi njĩra ĩmwe. Ĩĩ. Tondũ mũthige gũthiĩ gwetha gĩa kũrĩa, gũthiĩ gwetha gwetha nyama. Ĩĩ. Na ng'ondu, ndũrũme. Ĩgũthiĩ gwetha. Ĩgũthiĩ gwetha nyeki. Kana mahuti. Ĩĩ. Koguo itirĩ na kĩndũ kĩmwe ciratwarana, kĩracirehe hamwe. Nĩguo. O ta ũrĩa wee korwo mũrata waku hatirĩ ũndũ mũraiguana nake.

itina ngui Ĩndĩ ciana ruka rũmwe ndiciara ruka rumwe Mm-mm. ĩĩ itihanaine na no nginya kimwe kihũre kiria kingi exactly yes atĩ o ta ũrĩa nyamũ cia gĩthaka iria ciĩtagwo ndigiri cia gĩthaka arĩ cio irio cia mũrũthi ũguo noguo athĩni makoro matariĩ harĩ itonga itonga cirĩaga athĩni okay Yes. No Koguo rĩu- ũkĩthoma na hau ũkĩthoma na hau mbere kuma kamweri ga kĩndũ inyanya

nĩma o ta ũrĩa hiti na ngui itangĩtwarana itangĩtwarana itirĩ na ũndũ iria ũracirehe hamwe nĩguo ndome na mũthige itingĩtwarana nĩguo nĩguo bibilia atwĩra yes haya no mũthĩni angĩtenderũka akamenereria ake njoke hau thutha hanini gĩtonga kĩngĩhia arĩa megũteithĩrĩria nĩ aingĩ na kĩngĩaria ciugo njũru

ĩĩ, ndikuga ũguo nĩ Ĩĩ. mwena ũru ĩĩ, ciugo cikĩgeria gũthondekwo ĩĩ. no korwo nĩ mũthĩni waciaria He, ona hau arĩria ndangiuma ho atĩ no mũthĩni angĩtenderũka Ehe. akamenererio nĩ andũ othe na angĩaria mĩario ona ĩkorwo ĩ mĩega atĩa gũtirĩ mũndũ ũngĩmũthikĩrĩria nĩguo tondũ ndarĩ na ĩĩ, ndarĩ na gĩturwa handũ ndarĩ ĩĩ, na ũnene handũ aya angĩ maramuona arĩ mũndũ mũnini kũmũkĩra nĩguo agakorwo agĩtindĩkwo na nokĩo mũthĩni ndangĩhota gũtara gĩtonga to gĩtonga kĩmũroka we ũyũ ũranjĩra atĩa we ĩĩ ĩĩ, na mbeca rĩu nĩ atĩ ũngĩnjĩra njigu nĩkĩ wĩna kĩ ĩĩ rĩrĩa gĩtonga gĩkwaria andũ othe makoragwo makirĩte ki na magagĩthikĩrĩria mĩario yakĩo mũno no mũthĩni akĩaria moranagia atĩrĩ ũrĩa nake no na angĩ angĩhagũka ona nĩ mamũthinĩkanagia Mhm. angĩtindirũka makamũthinĩkania nĩguo angĩhagũka makamũthinĩkania makamũthirĩkania he bata ũkorwo ũkĩmenya nĩa ũraikarania nao nĩma he bata kũmenyaga nĩa ũratwarana nao he Yes. bata kũmenyaga kĩoneki gĩaku rĩ nũ Mhm. ĩna kĩoneki ta kĩu nĩguo nĩgetha mũtwarane thabarĩ ĩmwe yes ũrenda gũkorwo ĩna kĩoneki kĩega mũno no ũrĩa ũrathiĩ gũkorwo ũkĩgayana nake kĩoneki gĩaku Ehe. nĩ mũndũ ũtarakuona yani ndena- ndaraku- ndarakuona wĩ mũndũ nĩguo arona egĩtonga yes na nĩ gũkũrĩa gũkũrĩa yes akũnina